Ein moroedd.
Ein bryniau a'n mynyddoedd. Ein coedwigoedd a'n coetiroedd.
Ein mannau gwyrdd trefol.
Ein bywyd gwyllt.
Ein pobl.
ein cymunedau.
Ein Cymru ni!
Ein tîm yn gwneud gwahaniaeth gyda'n gilydd.
Ein iechyd, ein lles. Y bwyd ry'n ni'n ei fwyta. Ein hamgylchedd naturiol yw cyfoeth ein cenedl. Mae'n sail i'r pethau pwysicaf oll. Dyna pam mae ei warchod a'i wella wrth wraidd popeth ry'n ni'n wneud. Ac mewn gwirionedd, mae popeth yn y fantol. Ry'n ni am gamu i'r gad, ac arwain y ffordd y mae Cymru yn mynd i'r afael ar yr argyfyngau hinsawdd natur a llygredd. Ein gweledigaeth yw gweld byd natur a phobl yn ffynnu gyda'i gilydd erbyn 2050.
Ein cenhadaeth yw gweld Cymru lle bod natur yn gwella. Bod cymunedau yn gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd. A bod llygredd yn cael ei atal gymaint â phosib.
Da ni'n gweithredu i wella gallu byd natur Cymru i addasu i hinsawdd sy'n newid. fel yma yng ngogledd-orllewin Cymru. Cafodd yr afon ei llenau yn y chwedegau a dinistriodd cynefinoedd hanfodol wrth atal yr afon rhag cysylltu â'r gorlifdir. Ond roedden ni'n dad-wneud difrod hwnnw drwy ychwanegu cannoedd o feini, graean a thywod yn ôl i'r afon. Rydan ni 'di helpu'r cynefinoedd i wella a beamrywiaeth i ffynnu. Mae ffosydd draenio wedi eu blocio i greu pyllau er budd bywyd gwyllt ac yn help i ddal a storio carbon. Da ni'n darparu manteision cynaliadwy hir dymor i'r ecosystem gyfan.
Byddwn yn helpu ein cymunedau i allu wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd. drwy weithio gyda byd natur i ddal carbon a lleihau'r perygl o lifogydd. Mae mawndir yn anhygoel am ddal a storio carbon. Mae'r ffordd rŷn ni'n gwerthfawrogi mawndiroedd wedi newid gydag amser, a heddi rydyn ni angen iddyn nhw fod yn iach. Mae 90 y cant o fawndiroedd Cymru mewn cyflwr sy'n dirywio ac yn allyrru nwyon tŷ gwydr sy'n cyfrannu at newid hinsawdd. Mae ein gwaith i adfer mawndiroedd ledled Cymru, fel yma yng Nghors Gafaelog yng Ngwynedd, yn ddatrysiad naturiol effeithiol o mynd i'r afael ar yr argyfyngau hinsawdd a natur.
Byddwn yn cryfhau ein ffordd o reoleiddio i atal llygredd gymaint â phosib a gweithredu'n gadarn pan fydd angen. Rydyn ni hefyd yn mynd i'r afael â llygredd dŵr mwyngloddiau metel. Rydym wedi nodi 129 o hen fyngloddiau metel ar draws Cymru sy'n cael yr effaith fwyaf ar ein hafonydd, ac mae gennym rhaglen i'w hadfer. Mae ein gwaith yma yn Mwynglawdd Fron Goch yng Ngheredigion wedi lleihau llygredd dŵr ac wedi creu cynefinoedd newydd ar gyfer bywyd gwyllt. Rydyn ni wedi ail-lunio a chapio'r tomenni gwastraff, gan ganiatáu i lystyfiant dyfu. Rydyn ni wedi dargyfeirio nant i'w atal rhag llifo i'r mwynglawdd, ac wedi adeiladu sianeli i gludo dŵr wyneb glân i gyfres o byllau, gan greu cynefin gwlyptir. Mae ein gwaith wir yn gwneud gwahaniaeth.
Byddwn ni hefyd yn arwain drwy esiampl fel sefydliad di-garbon, gan roi byd natur wrth wraidd pob benderfyniad a wnawn.
Mi wnawn wneud hi'n haws i bobl ddod o hyd, deall a gwneud pethau ar-lein, a chysylltu efo ni pan fo angen. Byddwn ni'n arwain y ffordd, ond rydym yn gwybod pan mor pwysig fydd cydweithio gyda phartneriaid. A byddwn ni'n teilwra ein ffordd o weithio, er budd ein cymunedau amrywiol, A'r bobl a'r bywyd gwych sy'n ei galw'n gartref.
Yn y deg mlynedd nesaf, sy'n ddeg mlynedd holl bwysig, ein bwriad yw gweithredu i ffrwyno'r newid yn yr hinsawdd. Gan gefnogi adferiad byd natur, lleihau llygredd. A gwneud y penderfyniadau gorau ar gyfer amgylchedd naturiol Cymru wrth i ni edrych ar ei ôl ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.